Ydy hwn yn gweithio? Credu ma fe. Pawb YouTube, Facebook. Bore da pawb, dydd Llun hapus i chi gyd. It's Monday, boys bach. Back in the room, Barry Session, Fit and Pimp. Just gael checo os mae popeth yn gweithio. Bach amser i pawb cyrraedd. Mae'r neges wedi dod trwyddo. Oedd ping bach fyna, good. So, fel arfer, jyst wneud yn siŵr mae digon o lle gyda chi. Ewn ni adlen munud bach arall. Uh, dŵr. Mae'r hael wedi dod mas, joio. Ond gobeithio mae chi'n aros mewn dy fi am cwater awr bach. Okay, wait for me, 15 minutes, a wedyn lan i chi beth chi moyn wneud, joio. Um, yeah, just uh, mynd i checo pwy sy'n ma. All right. OK, cyn i'n dechrau, masgod newydd. Sut ti'n fel? Groot. OK. Guardians of the Galaxy, ond heddi Guardian of Ceredigion Active. OK. Mae Groot yma. It's a succulent. Sa'n really siŵr beth mae hwnna'n meddwl. Mae hwnna'n ffain. OK, fel arfer, pimp gweithgaredd, OK. Uh, ni'n mynd i twymo lan gynta, gorfod wneud hwnna. Um, a mae'r pimp weithgaredd sydd â ni. Tap tu fewn, fi sit, Ni'n mynd sgïo achos y tywydd, loads o eiro so ni'n mynd sgïo tu fewn. Planc lan a lawr, so nathon ni neud planc yy diwrnod blaen 'da fi. O'n i'n mynd i newid e bach a wedyn good old fashion sprint. Ocê? Jyst i chwysu, dydd Llun, dechrau popeth off yn positif, bach o egni fewn, ocê? Yy eto cyn i'n yym dechre, Thumbs up i Bobi Smith, nath mam a dad Bobi hela mewn fideo fe neud y burpees wthnos wthnos dwetha, tongue tied fanna, a nhw'n ffantastig, so da iawn i Bobi. A wedyn fi'n credu ni'n barod i fynd bois, ok. Twym o lan heddi, Ni'n mynd i dawnsio. Ni'n mynd i dawnsio. Okay? So, yr un peth cyntaf ni'n mynd i wneud, okay, pan fi'n dawnsio, wneud hips i'r ochr. So pawb yn dechrau, just hips pob ochr. Just trwy mlaen. A ti'n cofio pan ti'n bach, neu dal nawr, pan o'n i'n fach, Fy mam yn dod lan i dawnsio pan ti'n o'r disco. A di dach wneud y dwylo, oce? Okay? So hips yn mynd i'r ochr, dwylo mynd nôl ymlaen. Good. Sim cyddoriaeth silent disco heddi. So just twymo lan, brech yn mynd nôl ymlaen, hips ochr i ochr, oce? Okay? Ww. Good. Bach mwy gyflym nawr. Tra ddim yn symud. Stuck in the mud, ti'n gallu weld. Hips yn mynd. Cadw'n adlu, da iawn. OK. Yr un nesa. Ni'n mynd ar fferm.

Braich arall, mynd rownd a rownd y top, cadw symud tra, dod off y llaw. Os ti'n moyn taflu mewn bach o iha, go for it. If you want to throw in a iha, with a lasso. Round the head, draw, dros y pen, Ar ôl tri, ni'n mynd i taflu'r lasso. Un, dau, tri. A pawb yn gofyn, Steph, ti'n dawnsio fel hyn? Yep. Ti'n cerdded rown, nice lasso, edrych yn cool. Oce, okay. cael jogo, dal yn jogo. Bocsys nawr. Ni ddim yn bocsio, bocsys. Bocs mawr, bocs bach. Bocs mawr, bocs bach. Bocs mawr, bocs bach. Cadw fynd. Da iawn. Cadw tra, symud y trad. Agor lan y corff fan hyn. O, oh, da iawn, boxes da. Nawr, bach mwy gyflym, oce? Okay? Barod? Box mawr, box bach, bam, bach, bam, bach. Box mawr, box bach, box mawr, box bach, box mawr. Carwyn, tra bach mwy gyflym, box mawr, box mawr. Caros am yn y traed. Go on. Gyflym, gyflym, gyflym, gyflym. Go on, quick, quick, quick. Boxes maro bach. A stop. Fe'n neud y triongl. Good triongl. Pawb yn i cael bach o dŵr. Wch. Da iawn. Reit te. Cyn ni'n dechrau na esbonio'r un gyntaf, mae da ni bach mwy o rest yn, yn canol y gweithgaredd. Achos fi rhaid y Steve yn dechrau bod yn hen nawr. Chi'n cadw, cadw ni'n really fit, so da iawn. Oce. So yr un cynta, o'r enw tap tu fewn, oce? Fel arfer, pan ni'n jogo, nath unwaith, nath ni'n mynd mas, tap tu fas, tap tu fewn, ni'n mynd touch tu fewn. So os ti'n moyn jyst ymarfer, If you want to practice inside of your foot, chwith i'r chwith, dde i'r dde. Left to left, right to right. A wedyn, bydd ni'n just mynd bach yn mwy gyflym a build o fe mewn. A ni'n gweithio fel yna. Pawb yn apus. Okay. Pimp. Yeah. Ok, off â ni. Os ti moyn dechrau off yn slow bach. A wedyn, os ti'n digon hapus, if you're happy, you can get into a jog. Eitha anodd ar y coesau. Gweithio'n 30 eiliad. Da iawn. Os ti angen cael rest, pump eiliad a fi'n gallu cael e. O! O! 20 eiliad rest nawr. Os mae hips bach yn deit fel fi, hwnna'n gweithio, hwnna'n rili galed. OK? Os ti'n chwarae hoci neu pêl-droed, gweithio mas, da iawn. A to, Bach mwy gyflym te. Da iawn. Os ti'n mwy slo fel awr, jyst neud taps, taps, taps, neu bach o bwns yn y canol. O, dych o, fi'n dawnsio to. Cadw fynd. Cadw'n adlu, da iawn, well done. Keep breathing. Hips, hips. Ooh. Oh. OK, 30 eiliad. Fi sit nesa. Gweithio bola. Pan wych chi weld? Bydd ni'n trwy pwysyn ôl. A codi pengliniau a traed off y llawr a cadw fi. Swn i'n edrych fel fi. Os maen nhw'n si anodd cael rest, rhoi coes yr awr. Oh! oh. OK, fi. Corff fi nôl. A fi'n trio creu, I'm trying to make a little V with my body and my knees. OK? Da iawn. Os ti'n gallu ei e, heb y defnyddio dwyl ar y llawr, ffantastig. Os ti angen bach o balans, hwnna'n oce. Okay. Da iawn! Llosgi coes hefyd. Os mae hwnna'n rhy haws, if that's too easy, you can straighten your legs fel na, and you're still making a V. Bydda i ddim yn neud hwnna. Okay? Ond os ti'n moyn, os ti'n gallu, go for it. V-sit. Da iawn. Straighten y coesau mas os ti moyn. Creu y fi. Na i treu hwnna. Straighten, nôl mewn. Cofio cael y pwysau nôl. O, hw, hw, grwt, helpu fi mas. Ah! Na. Da iawn. O, rwy'n gwybod! O! Da iawn chi, ond am galed. Ni'n mynd sgio nawr. Polyn, get the poles in your hand. Sgio. Pan mae breichau ni'n mynd lan, ni'n neidio i'r ochr. So breichau lan, neidio. Breichau lan, neidio. Arms come down when you are jumping to the floor. Made sense? Up, down. Up! Sgio. 30 eiliad. Go on then. Sgio. Fi wedi bod sgio dwywaith, I've been twice. I'm not very good. Fel ti'n gallu weld. Da iawn. Lan a lawr. Good. Eira ti fas, ni'n ymarfer. Plygu pengliniau, bend your knees when you land. Da iawn. Fantastic. Tro ma, Ni'n mynd i plygu bach mwy lawr, and we're going to go faster. Okay? Fel na, nice and relaxed. Tro ma, competition, ni'n mynd lawr. Whoosh! Okay? Yr un peth, bach mwy ffastach. Off ni! Dros, na ni, Cambrian Mountains, Cadw pen lan, so ti'n gwybod lle ti'n mynd. Keep your head up, so you know where you're skiing. Da iawn, pawb. Cadw fyn. Neidio, plygu penglin neu bend your knees. Good. Da iawn. Cadw fyn. Da iawn. Nesa, plank lan a lawr. Os ti moyn quick dŵr, two pence piece ar y llawr, so fi'n gwybod lle fi yn. Plank, ar eich anelyn, pen ôl ddim yn mynd reit lan, ond so fi'n mynd i'r llawr. Ni'n mynd i pwysio lan, a'r dwylo ni, a mynd nôl lawr. Os mae hwn yn rhy tuff, aros ar y dwylo chi. OK, lawr, lawr, push, push, aros am eiliad. Lawr, lawr, push, push. We don't want to rock. Stay nice and solid. Lawr, lawr, push, push. Lawr, lawr, push, push, pump eiliad. Lawr, lawr, up, up. Lawr, lawr, oh yes. Hwyl yn tuff. Di llun. Getting it done on a Monday. Bydd loads o egni da ni wedyn. Deg eiliad. Wedyn, dŵr, a ni'n sprinto. Off a ni. Ok, dwy law gynta. Lawr i anelyn. Pwysio nôl lan. Lawr, lawr, lan, lan. Da iawn. Lawr, lawr, lan, lan. Hwn yn tuff. Lawr. Lawr. Cadw fynd. Get as many as you can. A aros yn solid. Whoa! Da iawn pawb. Quick bach o dŵr. Gweith garedd ola. Last one. Sprint. OK. O! Oh. Gwaith galed. Gwaith galed. Sprint. Ni'n mynd i rhedeg. Flat out am 30 eiliad. Cofio, symud y breichau. Ni byth yn rhedeg fel hyn. Symud breichau. Tra'r yn dod off y llawr. Good. Cadw yn adlu trwy troi'n mas o'r ceg. Cadw symud. Deg eiliad. Good. Cadw fynd. Da iawn. 20 seconds off. Benny off. 30 eiliad wedyn cool down bach. Oh. Da iawn. Neighbours yn meddwl beth fi'n neud. Nhw'n cerdded heibio, fi'n sgrechan. Lasen! Na! Lasen! Ddim yn saff. Sa'n mynd i siarad gyda lasen fi. Fel na. Good.

Bocs mawr, cadw'n nadlu, bocs bach, bocs mawr, bocs bach. Oce, okay, tro ma, mynd break y lan at y ser, oce, okay. arms up to the stars, a lawr,

Rhoi un coes mas, yn syth, plygu penglin arall, Rwyf this way, plygu, feed the chickens. Swap o droso. O, stretch o'r hamstring fyna, oce? Okay? Feed the chickens. O, da iawn. Colin yn cyw iar, bydd yn nawr o'r llawr. Cael bach o bwyd. OK, da iawn. Un peth ola i gweud, nes i colli load o cwsg ar y penethos, I lost a lot of sleep. Um, Sa'n siŵr beth sy'n wedi newid mewn ti Rhydian. I don't know what the surprise was in Rhyds is, fi wedi text o fe ti a 70 uh, tro. I text him 70 times. Got him wrong. So cofio nawr, Um, Mae'r boys arno wrthos yma. Hanner awr i nawr, ni arno YouTube, Facebook, a Microsoft Teams hefyd. Okay? Loads o dŵr. Fi angen tywel achos fi'n chwysu. Job done. Da iawn pawb. Welwch chi cyn bo hir. Ta-ra! Finish. End.